Eżis telespettaturi, merħba għal programm ieħor. Vale miegħi Karlo u ma' Ruben li qiegħed hawnhekk ħdejja diġà qed jaħdem biex xogħol jew wara. Issaqsuni ehm, fini Valeri. Ara li ġejja. Ġejja, ġejja, ġejja.
Inti kif qbad bdejt minn ajri, għaw kif bidilt kollox diġà.
Mhux lili, jien ma bdilt xejn, kollox f'idej Ruben kien. Immaġinajt li mhux inti għax qiegħed pulit u hekk. Inti naqra pixxi kalda, ġejt tara x'inhu jiġri u da. U fil-fatt it-tunelitajiet tal-ħitan qed ninnutom qegħdin fuq il-libsa tiegħek. Ġejt naqbel vera llum, ġejt eżatti. Propja, ara aktar il-qudiem ħa nitkellmu ma' Dr. Sandra Ġuż Darmanin li se tkellimna fuq żwiemel tal-baħar. U ħadd tkellimna kif dawn jistaħbew bej il-ħaxix, u l-lum ġejt eżatt tira biex inkun edha. Konsa sasik fejn u d-demp ta' sirena jiena. Eh? Għax jisajka dak ġak mill-bahar.
Għallejtu d-dar. Ruben, grazzi ħafna tal-li ġejta unek maħna u tax-xol li ħatta lix intom ġejtu kmini għabli sew. Aħna s-sistajna naqqa.
Eh, Veru, u biddiltu kollox. Għamiltilna dal-ħajt vera sabiħ. Bdejna dal-ħajt issa ovvjament. Ti xi ħaġa differenti milli għamilna. Xi ħaġa differenti, eh, kemm kemm differenti, bażikament huwa stess dejt l-istess materjal, imma ovvjament il-materjal id-disin joħroġ skont ovvjament kif tintuża lid. Ġifieri eh, tisboħ forma ta' hekk ħajġi hekk, jekk tisboħ dit ovvjament jidritt. Huwa tekniki differenti. Fil-fatt id-differenza li l-ħajt il-blu jisu forma ta' sħaba. Eħe, u niftakar li meta konna qegħdin nagħmluh, inti kontat li biex il-pinsel nagħmlu hekk u hekk, isu salib, u qed li hekk. Issa da kif għamiltu? Għax da ġi difhem meta ma ħallejtniex nagħmel biċċa. Dan inti qisu għandek il-maniża li ġifieri ovvjament il-pinsel żammejnih l-isfel biss. Ġifieri daqqiet il fuq u l-isfel. Issa, żammejtu hekk biex ovvjament jien ħa nagħmel xi ħaġa oħra fuqu biex ovvjament toħroġ it-texture. Għax jekk ħanamlu bħall-oħra, u ovvjament ħanamel stencil fuqu, ovvjament ħan nfixklu naqra. Mentri jekk huwa iktar kważi plain, allura ovvjament li stencil ħatoħroġ iktar. Sejna naraħ il-eq. X'żitlu miegħu? Le, dak ma żitlu xejn, dak huwa l-materjal minnu. Materjal minnu. Materjal minnu. Isu hekk, isu għandu l-glitter ġofi. Għax il-gold ovvjament huwa iktar iktar iktar jidher il-glitter gold u ġofi iktar jidru. Għandna ħajt tad-deb. Xiridu iktar. Skont indunajtu li nħobbu. Għax jien nħobba dik il-laqta laqta deb li s-soltu tagħmel anki inti ma l-għamara eh, hekk eh, dejjem. Eh, u naf li tħobb ir-roża.
Iju, iju, le, kulħadd ikun tentani qiegħed fil-fatt u Ruben. Li għandha sabiħ ukoll iżeba li hija bbażata fuq l-ilma u xek, allura hija tajba l-ambjent. Eżatt, u la tinten u tinxef malajr. U dak l-affarijiet ħsilthom kollha bdilma bis-sapun, ġifieri m'għandek bżonn solvents u dal-affarijiet kollha. Kemm hu sabiħ li meta mmorru nixtru prodott dejjem nagħtu każ illi qed nixtru xi ħaġa li ma tagħmilx dannu aktar lill-pjaneta. Għax kieku kulħadd jagħmel hekk, id-differenza tkun kbira. Għax kulħadd jgħidlek imma jien issa il-bozzeba tiegħi x'differenza se jagħmel fejn tal-oħrajn. Imma fil-verità jekk kulħadd jieħu deċiżjoni favur l-ambjent.

Imma din l-istensil tinċu ġobba ħafna nies. Issa l-qudiem ħajkolli mistoqsija ma fuq l-istensils jien għalikom. Għaliex eh, għaw ħafna daqsijiet ukoll. U dejjem nibda ngħid imma inti kif tista' tikkalkula, pereżempju, inti għamil dal-klima hawnhekk fuq is-sufan bl-istensiling. Iva. Kif iddeċidejt li ma daqse tuża biex ma jiġix żar ħafna jew kbir ħafna jew u fuq ħajt iktar nintilef kieku Ruben jiena. Dependi xi ħaġa jħollok. Jiġifieri trid tadatta. Ah, mhux jekk inti mhux ħajkollok ħajkollok metru kwadru ta' ħajt u ddaħħal stencil ta' metru nofs, għax ma tagħmel sens. U jeżistu stencils għal affarijiet. Jeżistu ħafna kbar illum il-ġurnata. Stencils jeżistu minn żgħar daqshekk u jikbru llum il-ġurnata anke 2 meters jeżistu stencils, ġifieri hawn ħafna tipi ta' stencils. U din it-tip ta' diżeba tista' tagħmilha fuq kwalunkwe ħajt imkaħħal li għandek. Di, dawn it-tip ta' żebgħa tista' tagħmlu fuq kollox. Jiġifieri anke fuq għamara? Anke fuq għamara.
Eżatt, u x'irid ikollok preparat qabel? Trid tagħti xi primer? Dejjem misbuħ abjad. Alright, misbuħ abjad.
U mbagħad ovvjament tagħti l-primer tagħhom, imma inti dejjem tibda minn fuq bażi bajda. Tagħmilx dak it-turkwas, tagħmilx il-gold, tagħmilx kannella, inti dejjem tibda minn fuq bażi bajda. Għax inkella l-kulur jibdillek, il-kulur finish jaf jibdillek il-kulur.
Jien meta mhm.
ġili għamilt xi proġett żgħir hekk dik inħossha vera. Illi dejjem sabiħ li tibda fuq l-abjad. Importanti. B'xi mod il-kulur joħroġ. Eżatt, u qabel ma tibda, trid tagħti l-art. Ekku kif għamilna aħna wkoll. Eżatt.
U ma tkunx bil-ġlek bħali. Le, ġifiri inti l-lum naf li ma għamilt xej, jew nkella mort bidde. Ma għamilt xej, għan ibdew, mara, un bat tiħu għalli kax najdlek pixxi kalda.
Le, ma għamilt xej bil-ħajt, imma mm. tamel ħafna, tamel ħafna, xikun ġara ma kollox, rajtu kem ġikwini. Iva, jina nasib ftit qabel biex nara kif ħajkun għaddej l-andament tal-program, Dejjem nipprova nsib xi ħaġa differenti x'inpoġġi fuq is-set. Fil-fatt irġajt rajt kollox imdawwar jiena. Ejwi, jiena nħobb dejjem indawwar. U issa is-sensiela.
Żidna gastra antika. Ġmiela, ekku. Is-sensiela miexja u allura s-set tagħna ħa jiġi komplut propju sal-aħħar programm. Qed wednihom il-telespettaturi.
Mela, Issa, se tkompli xi ħaġa oħra, Ruben? Ħa jinxef da. Ħankoll ninxfu da, ħallu jinxef ħalli iktar tard nagħmlu l-istensil, ovvjament ħanibda ħajt ieħor. Issa hekk qed nara dal-ħajt. U għandu għamilt il-masking tape bil-mindut. Dak ovvjament id-disin ħajġi ħajġi hekk, ġifieri eh, bħala disin jagħmel il-masking tape għax inti kollok ħajt kbir Ovvjament trid titlef ir-rotta meta tkun qed taħdem, inti iva. tkollok forma ta' gwidi. Allora ovvjament. Ħallat xi kulur. Le, le, ħajuża xorta kulur wieħed, mhm. imma ovvjament ħanimxi jiswa għandi riga ma xiex nimxi. Għax eh, inkella f'dak it-tul kollu ovvjament mhux ħanibqa' dritt. Għalhekk jgħidu eh, eh, x-xogħol tieħel minn għandu s-sena kif jgħidu. Eżatt, jiena nħobb ngħid il-ħobż iħil min jaf jieklu. Ukoll, ukoll, ukoll.
Imma imma sabiħ li qegħdin naraw eh, modi differenti ta' kif inti tista' żejjen ħajt. Fil-verità dan huwa l-istess materjal, ġifieri ora jkun differenti. L-istess. Issa naraw x'riżultat se joħroġ u naraw it-tejb biex differenza għamel mela.
Jien ħanħallikom taħdmu għaliex wasal. Jina, jina ħanoħroġ, ħanħalli Ruben waħdu x'miridniex miegħu. U fejn sejjer inti?
Jina. Eh. Eh, u ma tnajdlek. Mur, mur, mur, mur. Jina ħammur niltaqa mal missiedna tagħna. L-ewwel missiedna tagħna se tkellimna fuq il-Batteries for Hospice Campaign. U għalhekk nixtieq nisiden hawnhekk miegħi fuq is-sufan tagħna lil Denise Brinkat. Denise, grazzi ħafna tal-li l-istedina tagħna. Grazzi, nitolbok tpoġġi bil-qeda fuq is-sufan li zebħinna Karlo, tinkwetax mux ħat iċċappas. Les, issa nixef.
Grazzi. Denise hija il-Head of Client and Public Relations u edha unek maħna biex nitkelmu dwar din il-kampanja li jina meta rajta mid-dar Kienet inizjattiva li veru għġbitni għaliex tolqot l-ambjent u tgħin fl-istess ħin u din hija l-kampanja Batteries for Hospice illi dwarha se tkellimna aktar Denise. Denise, x'inhi dil-kampanja li ħriġtu biha? Vera xi ħaġa ta' min japprezza? Ekku, kif qed tgħid inti hija xi ħaġa li tajba u tagħmel il-ġid. Mela, L-għan tal-kampanja huwa żewġ fatturi li huma importanti fil-ħajja tagħna. Waħda hija li l-batteriji ma narmuhomx fl-ambjent u jmorru għar-riċiklar, u l-oħra hija li permezz t'hekk inkunu qegħdin ngħinu lil min għandu bżonn l-għajnuna tagħna. Jiena dejjem ngħid li jekk tista' ma tużax batteriji, Dik għal ideali. Imma jekk ħadd użhom, importanti li disponi minnhom kif suppost. U x'għandna nagħmlu f'daw il-batteries? Mela, hija sempliċi immens. Inti meta tkun qed tuża kif qed tajt inti jekk tista' ma tużax batteriji, ma tużax imma ovvjament hawn ħafna eh, apparat li għadu jintuża permezz tal-batteriji jaħdem. Li li għandek tagħmel inti meta jkollok ejja ngħidu li qed tara television, remote ta' television spiċċatilha spiċċawlha l-batteries. Mela inti kemm tħalli vażett id-dar vojt u kull darba li jkollok batteries li huma qarimi titfagħhom f'dan il-vażett. Mhux se toqgħod tmur batterija batterija. Ekku, jista' jkun anki xi vażun li ma tużax forsi. Ikun x'ikun, anki jekk għandek landa jew mhux l-għandax tal-metall mhix ideali, jekk ikollok vażett tal-ħġieġ tat-tadam tal-kunserva li tkun diġà użajt. Importanti li jkun ħġieġ mhux l-għandax. Iva, importanti.
Minħabba corrosion u hekk. U tħalli hemmhekk titfa' dawn il-batterji meta jkollok vażett mimli inti. Kemm toħodhom miegħek meta tkun sejra tagħmel xi qadjax. Il-bins tal-Batteries for Hospice tista' ssibhom fi skejjel, fis-supermarkets, il-banek, kullimkien fejn taħseb li se tmur qadja, żgur se ssib wieħed minn dawn il-kontenituri. Jiġifieri vera faċli u mhux se toqgħod tmur qadja għaliha apposta, qed tifhem għax aħna ppruvajna nagħmlu l-kontenituri postijiet fejn in-nies xorta se jmorru jagħmlu l-qadi tagħhom, allura might as well once li tkun hemmhekk Ħa tieħu l-batteries miegħek. Jiġifieri mgħoqdin tajjeb. Skużi m'hemmx, kif qed tgħid inti, tista'. Vera sempliċi.
Iżżommhom f'kontenitur anke f'waħda bħal din, pereżempju, li ħadd ma jkun jaf x'inti qed iżżomm ġo fiha, mhux hekk? U tħallihom hemmhekk. X'tip ta' batteries nistgħu nirriċikla? Għax bażikament dawn il-batteries li qed jinġabru kif qed inti tajjeb se jiġu rriċiklati. u il-proċess kollu se jagħti xi ħaġa lill-hospice. Imma x'tip ta' bed trees nistgħu nagħmlu? Dawk in-normali li kulħadd jaf bihom il-pencil, pereżempju. Eżatt, il-maġġor parti huma l-batteriji li nsibu ġod-djar tagħna. Ġifieri kif qed tgħid inti il-pencil biex niftehmu, il-button cells, qed naralek iva, waħda hemmhekk jien. Fil-fatt dejjem kelli kurżità, din hija batterija milli nsibu Tiegħi, pereżempju, di tal-miżien li nintiżen fuqu ma tantx togħġobni, għax kull darba li nitla' fuqu nieħu qatgħa. Imma dawn jintużaw ħafna fl-arloġġi wkoll, pereżempju. Dawn ukoll tajbin? Iva, dawk u kwalunkwe battery li tintuża fid-djar hija tista' tpoġġiha fil-kontenituri. Issa li ma ninkludux huma batteriji tal-karozzi għax huma bulky dawk hemm postijiet oħrajn fejn tista' toħodhom. U l-AAA, 9 volts, 6 volts, dawn kollha li jkunu f'remote controls, fit-toys li jkollna tat-tfal, f'xi ma nafx, arloġġi, fi kwalunkwe ħaġa li nużaw fid-dar u li taħdem bil-batteriji. Jistgħu jitfgħuhom, iva. Il-kampanja ilha għaddejja mhux ħażin u naf illi diġà ġbartu ammont sabiħ. Tunnellati.
Il-aħħ wara kemm jintużaw, eh? Ħafna, ħafna. U diġà tajtu ammont sabiħ lill-hospice ukoll. Iva, s'issa, mela, tgħiduli x'għandha x'taqsam ir-riċiklar tal-batteriji u qed ngħinu l-hospice. Mela, meta inti qiegħda tarmi l-batteriji fil-kontenituri li qed nipprovdu aħna, inti iktar ma jinġabru batteriji, Il-kampanja Batteries for Hospice se tagħti donazzjoni lil hospice biex tgħin ħalli tinkoraġġixxi lin-nies li billi qed jagħmlu ġest tajjeb li qed jitfgħu l-batteriji fejn suppost. Batteries for Hospice se tirriċikla l-batteriji u tagħti donazzjoni lil hospice. Fil-fatt diġà tat ma' 7,000 ewro lill-Hospice permezz ta' grazzi lill-pubbliku li kkoopera u dejjem qed jiżdied il-parteċipazzjoni tan-nies għaliex vera qed ikollna rispons tajjeb ħafna. Huwa għalhekk li nagħmlu wkoll dawn is-slots tagħna biex aħna dejjem inqajmu aktar kuxjenza għaliex il-batteriji meta jintremew bl-addoċċ, Aħna forsi, all right, armiha u tmur fil-miżbla. Ma fil-miżbla se tagħmel ħafna ħsara, mhux hekk, Denise? Tista' tikkawża anki nirien, kif diġà rajna fil-faċilità. Kien hemm inċident fejn permezz ta' batterija ħolqot nar u setgħet tkun ta' anki kawża Alla ħares qatt ta' mewt ta' xi ħadd mill-ħaddiema. Ġifieri mhux għalkemm ngħidu ħa naqbdu nitfgħu iva di l-batterija żgħira x'ħa tagħmel differenza, tagħmel ħafna differenza. U toħroġ ħafna kimika minnha. Iva. Ġieli narhom jiena fuq xatt il-baħar. U tiġani qalbi għax ngħid min jaf kemm ħarġet kimika minnha illi kkontaminat il-post kollu. Qed tagħmlu wkoll ħafna xogħol siewi mat-tfal. Iva.
Mela ilna għaddejjin mill-bidu tal-kampanja, din issa hija t-tieni sena tal-kampanja, iva, bdejna fil-bidu ta' 2022, sorry, fl-aħħar ta' 2022 u 2023 bdejna kompetizzjoni mal-iskejjel ukoll fejn l-iskejjel jikkompetu bejniethom min l-iktar ħa jiġbor batteriji. Il-kontenituri wkoll u n-nies ukoll jistgħu jgħinu lill-istudenti li jafu huma jew it-tfal tagħhom u n-neputijiet billi jkollhom il-batteriji jistgħu jagħtuhom lilhom ħalli jgħinu lil dik l-iskola fejn imorru huma biex tkun waħda minn ta' quddiem. Għaliex hemm premju marbut ukoll. Iva. It-tfal ħossuhom importanti wkoll meta nagħmlu dawn il-ġesti tgħidlu isma' forsi jkun hemm xi nanna U tgħidlu isma' tiħodhom li l-iskola daw ikun qed jagħmel xi ħaġa l iskola Eħe, u qed turih li qed tgħin. U qed nuruhom ukoll li għandna narmu b'mod Ta' tagħtih eżempju tajjeb, eżatt. Għax anki n-nannara tieħu ħsieb l-ambjent mela qed tgħini. Ekku, ekku, ekku, hija xi ħaġa sabiħa. U għamiltu xi ħaġa mal-Girl Guides ukoll? Iwa, apparti l-iskejjel qegħdin nagħmlu wkoll mal-Girl Guides u l-Iscouts, fejn qegħdin nagħmlu proġetti magħhom. Pereżempju l-ewwel proġett kien illi huma riedu joħolqu il-kontenitur għal batteriji għal headquarters tagħhom. Ġifieri eħe biex jibdew minn hemm. U kellna rispons tajjeb, it-tfal ħadu gost, qagħdu jagħmlulhom il-kuluri u jkunu iktar kreattivi kif inhu hawnhekk. għall-istudio. Ek kont senejek fi kasajt il-Karlo u jamillek daċi. Najdilom ikellmu l-Karlo fil-kas. Imma dik jaxħaġa u kol sabiħa illi mm. anki d-dar tagħna jekk forsi għandna tfal żgħar, ejja nagħmlu ħahna l-kontenitur is-sabiħ. Flimkien kif jixtiequ ma nidrom isma' kull meta jkollna betri ħanarmu hemmhekk. U qed tagħmilha mill-qalb għax qed tagħmilha biex tgħin l-ambjent, għalik innifsek u qed tgħin lill-hospice, jiġifieri m'hemm xejn ħażin fiha, tajjeb biss, jiġifieri inti li qed tagħmel.
Ħafna meta rajtha mid-dar.
Eżatt, qed tagħmel xi ħaġa b'ġest veru li int xorta se tagħmlu, xorta se tarmihom, minflok ħa tarmihom fis-sewda fejn mhux suppost, ħa ħallihom ġo kontenitur li kif qed tgħid inti tista' tagħmel wieħed apposta biex ma jidhirx ikrah fl-għajn sakemm inti tmur toħodhom, ħadthom biex tarmihom u taf li inti għandek dak is-sodisfazzjon li ma ħriġtx flus biex tgħin lill-hospice imma permezz li qed tarmi l-batteriji qiegħed tgħin lill-hospice. Din hija xi ħaġa, ġieli jgħidulek isma' jiena d-donazzjoni nsibha tqila għax forsi ma nasalx għalih, imma żgur li nistgħu ngħinu b'dan il-mod ukoll. Għandkom 'il fuq minn 900 Bin, mhux hekk, jiġifieri vera għamiltu ilna faċli. Żgur, żgur mhux se jkun il-każ li ma jsibux bin, żgur. U jekk ma jarawhx fil-ħanut jew fl-istabbiliment fejn ikunu, jistgħu jsaqsu għaliex qed inkomplu nżidu ma' li għandna, jiġifieri għax hawn ħwienet li qed jgħidulna in-nies qed jitolbuni l-bin tal-battery u jiena m'għandix. Allura qed neħdulhom hemmhekk ukoll. Fil-website ukoll tista' ssib, u anki fuq il-Facebook page, Issib il-lista tal-ħwienet. Aħna kull ġimgħa qed intellgħu pereżempju Ħ'Attard tista' ssib il-bin tal-betri f'dawn il-lokalitajiet. Ġifieri biex nkomplu ngħinu lin-nies biex tkun faċli kemm jista' jkun. U anki intom it-telespettaturi tagħna jekk ikollkom bżonn aktar informazzjoni iktbulna anki fuq il-paġna ta' Facebook tagħna se ssibu aktar informazzjoni fuq dil-kampanja. Denise għadtli li bdiet fl-2022. Ħa tieqaf, se tibqa' għaddejja, kemm fadlilna ż-żmien? Le, le, mhux ħa tieqaf. Se tibqa' għaddejja żgur, dil-sena żgur u naħseb anki fis-snin li ġejjin. Għaliex qed naraw il-frott, in-nies qed tikkopera, jafu li qed jagħmlu xi ħaġa l-ġid, allura tkun ħasra jekk jekk nieqfu nagħmluha. Fl-istess ħin, aħna bħala pajjiż irridu nirriċiklaw kemm jista' jkun. Allura. Eżatt, huwa dover u aħna marbutin illi rridu nibżgħu għall-ambjent billi waħda minnhom nirriċiklaw il-batteriji. Mela, tinsewx jekk ikollkom il-batteriji tagħkom tarmuhomx, żommuhom f'kontenitur u ħuduhom għal din il-kampanja Batteries for Hospice, Denise spjegatilna li l-bins qegħdin kullimkien u jekk ikollkom problema aħna ntukom aktar informazzjoni wkoll. Denise, grazzi ħafna, jalla aktar kumpaniji u koperattivi u entitajiet jitħajru jagħmlu inizjattivi bħal dawn li jkunu tajbin għall-ambjent u tajbin għall-edukazzjoni u tajbin għax qed nagħmlu ġid mal-hospice jew ma' entità oħra. Aħna se nofrulek rigal ċkejken hawnhekk tista' tażel wieħed inti. Dawn huma rigali ta' kummerċ ġust, grazzi għall-Eco Shop ta' Loop, Djakonija Parroċċi. Mera, sbieħ il-milja. Dawk huma prodotti ta' kummerċ ġost. Grazzi Denise, grazzi tal sam da kollu maħna, ħna nil-tawna u ftit ieħor wara reklami. U maħna.